Ech begréissen iech zu enger neier Episode vu Splatoon 3, dem Story Modus. Jo, lech gi mer hei e bëssen E Quadrat vun der Verzweiflung gehat. Mir ginn dës Kéier leider nei erop. Du ass och schonn ausgezeechent an du gesichs schonn nei Level. Kuck mol wat hatt hei eis vun eis wëll. Ah, mir kréien direkt mol 100 Fëscheier dobäi. Soe mol Merci dofir. An jo, kuck mol eng Kéier aus der ganzer Höhe wat et an deem Secteur vum Ökowald hei esou op eis duerkënnt. Also zimlech vill. Hei ass natierlech cool dat do Level fir Level erëm opgebaut ass. Et gëtt nach en alen Ewee bis hanhinner. An ech hat eng Fro, déi ech dat leschte gesinn hunn, Mir hu wierklech eng Situatioun, jo, mir gesinn et och hei, wierklech just, dat war d'Nummer 13, déi mer elo gespillt hunn. Dat sinn nach vill Levele virun eis. Ech wollt am Fong alles an engem Dag ophuelen, mee wann ech dat do esou kucken, sinn ech frou, wann ech zwou, dräi Episoden opgeholl hunn. Ech giff da soen, net laang ouni erëmschwätzen, haut ass Gamer wéi sot. Ok, gutt. Regio, jo stëmmt, do has de se absozielt, jo rip der. Voilà, dat heescht näischt zu Miersch fir dech. Also Erik ass e Yugi-Spiller, fir deen, deen et interesséiert, an ech si kee Yugi-Spiller, ech sinn en, ech gi elo e Sammeleeër Feier maachen. All Fëscheeër sammelen innerhalb vum Zäitlimit, also mir hunn elo eng Zäitlimit-Aufgab hei. Sinn ech mol gespaant, wéi dat erëm ausgesäit. Ech hu bëssen esou am Gefill, dat elo sech dat toxescht Dëppel ewechschleppen hat och scho wierklech a sech. Dann muss man innerhalb von engem Zeitlimit Fëscheeër einsammeln. Mat engem Pinsel. Okay. Wie viele Fëscheeër sind et? Mit 1 Minute 10 haben wir 60. Okay. Können wir direkt. So, okay. Das tut mir schon gut. Die ersten do Kollegen gesehen wir auch im Trick, wie das funktioniert. Ähm, wir haben auch just so viel Zeit. Und die sperren uns immer den Weg ob und zu. Hunn mer dann och genuch Tënt? Déi hu mer. Mir musse kucke wéi mer eis hei besser uleeën. Do sinn och nach Iwwerreider. Fir mol hei einfach ëmmer de Réck rëm ze man. Déi do schéngt mol gutt auszegesinn. Mee wéi soll ech denn hei checken ob ech alles hunn oder net? Also do musst schonn iech si ewee besser der Gedanke maachen. An hues och nach hei sou Sakkassen. Also do gëtt scho witzeg. Net fir mech mee fir iech. Gi mer hei mol eng Kéier erop an erof. Nach 10. Ah, da hängt de Buttek hei geschwind an. Ich kann net doch do erop. Ich kann awer hei. Wenn ich Tempo net net net packen, mir dat do gëtt schon ganz cool fir iech. Net so cool fir mech. Muss nicht si do kucken. Ja, hei können wir och net vill schannen. Et feelen eis net méi all ze vill. Feelt eis just nach een. Oh mäi Gott! Wéi Missioun feelgeschlag. Oh mäi Mësst, geck mat mir! Du hues jo awer gesinn, et war si. Bon. Trololololol. Haten se erëm gemengt, mech hei schäissen ze dinn. Ginn erëm zréck. Mä déi do riicht maachen, also deet mer Leed, mä do war on point. Do hat wëllt ech e Replay gesinn, datt et do net duergaangen ass. Sou wéi en stëmmt, lafe mer mol hei e bëssen ze Fouss ronderëm. Dann kënne mer hei eng Kéier esou erop an erof se siche goen. Mä hei erëm eng Kéier méi e coolen Level, dat muss ech schonn iwweloossen. Do nach dräi erëm verluer. Ähm, gëtt natierlech bësse gestruggelt. Als Krämer si mer awer scho bei 40. Okay, dat war scho bis blöd. An da kënne mer hei wieso am Zickzack. Kënne mer lo so, ja. Ja, nëmmer de Problem. Kënnt hie lo hei ran? Upsala. Well enk mir lo meng Sakkass hei. Ok, da muss ech esou ronderëm fueren an op. Well enk mer komplett. Ok, ech kann einfach esou laanscht hacken. Och net schlecht. Da freeën ech mech. Wou feelt elo déi lescht? Ok, do wären se gewiescht. Mee si grad bësse salty. Mir haten der virdrun déi 60. An anscheinend awer net. Gutt. Ech gi lo mol einfach carrément mat an hei lassen. Awer esou eng ganz Gerueter. Ah, ëmmer beim d'Kéier, wann hien eis do de Wee zou mécht. Mir kënnen awer do bëssen souzesoen hacken am Sënn vun, mir kënnen einfach esou laanscht se driften. Am Sënn, also esou Bëssen d'Spill manipuléieren. Momenterweis bëssen esou laafen, mol eng Kéier bëssen esou lues hin an hier. Esou einfach laanscht ze ditchen. Mir elo scho mol dréch an mir nach Zäit genuch hei zesummen. Esou elo ass do mol eng Kéier fräi. Also si hunn natierlech och e gewëssene Rhythmus deen ze muss oppassen. Mol eng Kéier hei erop. Da ginn ech mol soen eng Kéier hei erof. Da feelt eis net méi vill. Do feelt eis just nach een. Hu mer deen dann hei hanne ran vu vir? Jep. An dat hu mer gepackt. Ähm, hätten dat schonn éischter gepackt. War eng Saach vu puer Pixel, géif ech soen. Dat war jo de Witz, uewe stoung Sicht vu Sicht an du kriss KO. Dat muss mer een erklären, wéi s de dat hikriss. Coole Level awer. Einfach ëm de Comeback, de Comeback vun den Duschen. Hunn ech a Splatoon 1, mengen ech, och scho gefeiert, wa ech mech net ieren. Dat waren déi ass Platoon nach een zwee Réit komm ech mengen déi waren am Meen schonn dran. Kann ee mech korrigéiere wann een et besser weess mee ech mengen ass Platoon een haten déi och schonn an hu mer wierklech awer eng Situatioun lo erreecht wou kënnen, yippieeyeey, en zweete Level probéieren haut. Maan mer och direkt. Net virun dran schwätzen. Ganz schlecht Siicht, schlecht Chancen. Am Niwwel d'Wee fannen an d'Zil erreechen. Kucken ob mer dat nach hikréien innerhalb vun der Zäitlimitt hei. Ech si wuel gespaant, mee de Level virdrun huet mer gefall. D'Kipp dat mer do, oh Gott, et ass wierklech niwweleg. Kann ech. Ech kann awer, voilà, ech wollt dat Feel uhuelen. Am Niwwel musse mer d'Zil fannen a wahrscheinlech hu mer och d'Géigner erëm hei. Voilà. D'Géigner, déi eis d'Liewen och e bësse méi schwéier maachen. An si stinn och heiansdo aner Weeër ronderëm. Hu mer, wat dat nach sou gëtt. Et ass bëssen, et kënnt ëmmer béis Iwwerraschung kommen am Niwwel. Ech géif der elo net all ze vill ënnerschätzen. Mee mir maachen einfach emol dann fir de Level. Mir hunn amol keng Zäitlimit a mir hu schonn en Checkpoint erreecht. An da gëtt et scho beschwéit eeklech, jo, jo. Guck mal, ob das tolle Höllef. Machen wir das mal ein Kehr. Also, ich habe es echt nicht benutzt. Wir gucken mal, ob das tolle Höllef, weil die do sind eklig, wenn du musst so zählen können. So, und ganz ehrlich, so, die sind fort. Okay. Nächsten Checkpoint erreicht. Da müssen wir alles gepackt, gepackt haben. Wat gekackt hun mee gepackt hun am Niwwel ass och schon e coole Level. Hun mer mengen ech och nach nie richteg sou gehaat dat mer Level a Splatoon haaten. Giff ech och mol sou Multiplayer Modus mol gär gesin wéis de am Niwwel matenee spills. Kleng Iwwerraschung hei rem deen nächsten. Tachepel souguer no gehaat. Tachepel erënnert mech un een deen op der Aarbecht während der Covid Zäit deen ass mam Tachepel schaffe komm der sou e Pipi war an de Punkt wou se gefaart huet sou an mat den Aan alles sech kéint Geet et hei eng Kéier of? Nee. Sech kéint do infizéieren. Voilà, do hunn mer vu Fësch är mat, déi zéngen mer mat. Dat ass déi Geschicht, du misst der Taucherbrille. Grüße gehen raus. Där kuckt zwar kee Youtube, näischt, mä soit. Gutt, hei dann elo erëm e bësse méi Action, wéi et ausgesäit. Do musse mir scho mol hei oppassen. Bei deenen ëmmer esou Zuckungen esou entstoen, déi laggen ëmmer. Kennen mer awer och scho vun fréiere Splatoon Deeler. An hei ass iech si Gimmick. Wat soll dat duerstellen ausser de Mikro? Ech wees et net. Ech glaube do ass e Käppi wat bessen toxesch ass. Mister Goofy huet awer wat seng Landebahn ugeet nach zimlech alles. Komm. Ja, do war mer schon. So, komm mal, déi do futti machen, ja. Äh, do war mer schon, tisch mal lo alles am, am zweefache Modus, haben wir schenkt aber lo hei schon Ziel zu sehen. Mee ech muss awer soen, mir huet de Niwwel hei gefall. Gëtt dach näischt méi Schéines am Summer, wa bëssen Niwwel zeschent Wieder nach ass, trëppelen ze goen. Mir haten hei schlecht Chancen a mir hu gutt Chancen dobäi erausgespillt. A wann ech d'Zäit kucken. Mir hunn elo eng Situatioun, dat ass séier gaangen an dat traue mech scho bal net fir nach en nach e Level ze probéieren. Wat ass elo eng Situat eng schwiereg Situatioun. Da kënne mer iech si erof. Nee kënne mer net. Kënne mer hei awer nach e bëssen opfierwen. Wéi fir ee Level do eech? D'Hinterrücks erwischt. Kucken op d'Auer, jo weess der wat, mir maache emol en drëtte Level Tinterux erwischt, also vun hannen d'Leit ugräifen. Kucken mer mol wéi séier dat geet an ob mer dat am Timelimit packen. Keen Niwwel méi, dat heescht emol rëm normal Siicht. Kënnen eis Heldenausrüstung hei benotzen, ok vill vill méi Money mëttlerweil.

Ech mengen dat war et schonn. Äh, do geet. Also ech hoffen, ech sinn net méi ze toxesch wéi lescht Level, leschte Part, d'leschte Méint, da war ech wierklech genervt, deem ech de Dialect da gekuckt hunn, emol eppes vergiess, well dass, bon, fir mech ass et am Fong gutt, well ech kann de Let's Play hei. gemittlech uginn, mee ech wëll dat mëttlerweil eng Kéier ofgeschloss hunn am Sënn vun ech kann d'Spill méi genéissen. Sou, hei en dréint sech an da kënnt der der perfekt notzen. Kuckt mol wat dat hei heescht, da mat vun hannen ugräifen. Op der Main an d'Këscht nach emol ewech hei, vläit ass dat och en no Feeler, wie weess. Mee ech sinn ëmmer sou, ech en Fanboy wat d'Këscht ewechmachen ugeet, Maan ech da gär esou. An hien dréit sech dann am Zickzack, da kënne mir déi nächst Këscht hëffen. Esou, kucke mer wat do nach ass. Also d'Stempelen einfach hei bëssen zum Virschäin komm. Oua, dee Stempel war gutt. Wosst ech mol net dat dee mech esou ka pushen. Elo hu mir esou eng Situatioun, mer kënnen de ganze Misär vu vir maachen. Ok, merci Spill. Déi hunn esou eng Reach, wosst ech guer net. Ah déi kommen och nach vun do gesprongen. Esou eng esou eng Déngens ass déi awer nei? Mengen dat esou een Sounddéngens war. Mä déi ass wahrscheinlech besser an ech hu keen Toun ugrat. Sou do sinn awer Fësch, ier déi emol mat. Ah, de ganze Poté gouf vir elo hei. Da muss mer einfach e bësse besser oppassen op där Passage. So, dat do kréie mer hin. Dat ass kee Problem. Dat ass och kee Problem. Eng Kéier e bëssen opfëllen an da geet et vir. Mee esou hunn ech d'Tempel ënnerschat, datt ech do esou ewechgebombt ginn an datt et och esou enk do einfach becke gëtt. So, an dann drängt es. Dat ass gutt gemeet. Do ass de Mister Goofy gutt am am Carry-Modus. Ja, do muss ech wirklich lo. Dat gëtt eng knappe Ge och do, wo er e bësse kënnt. da mat senger Sprongdengens ofwaarde wëll. Ah, et wär net wäit gewiescht, hätt mer do en Checkpoint gehat. Ass halt e bësse elo de Misär, wat eisen Time, Time, Zäitmanagement ugeet. Mir hunn eise Jahre fir Speed. Ma komm dir elo erofgesprong? Ok. Maache mer einfach dat do. Ok, dat war komplette Fail. Komplett versoff, äh, versemmelt och. Nee, da war et gutt, datt mer ofgewaart hunn. Well déi wären se emmer do erof gefall. So hei muss mer eng Kéier op. Dann dréint de Putti erëm. Jop. Ah, dës Kéier net. Do dréint en awer voilà. Duerch war mer e bëssen och greedy drun no dru gaangen. Ganz éierlech gesot. Mee mir kréien hei och en Checkpoint, dat ass gutt. Leschten Checkpoint. Mir hunn awer mëttlerweil eng Situatioun am Let's Play erreecht, wou mer stierwen nach méi oft. Okay. Dee lächert gär Musek. Ah, deen huet och nach déi Schalldénger. Okay. Gutt. Cool, den DJ. Haut kommen der nach. Dee lächert Musek. An mir hunn déi grouss Chance fir, okay elo gëtt et gëtt nach esou mies, jo dat ech hunn do nach e Level am Kapp, ech weess net wéi ech konnte mer erënneren am éischte Secteur, voilà ee Moment elo fort, wou mer missen dann 6 Sekonne laang duerchhalen an da muss ech emol oppasse fir net hei do erof ze falen, esou mee dat ass e coole Gimmick deen se ginn, dann dinn se een e Kopfhörer un, bestempelen an dann maachen se och den. Sounddëngens. Esou, coolen Stempel och do. Oh Gott, kritt eng Kéier Verstärkung. Ja dann, wat gëtt elo, oh Gott, oh Gott, dat do war on limit. Da loosse mir emol hei erofkommen, ne? Esou. Dat war eng, e coole Gimmick, mee ech hunn do bewosst, ech hu geléiert aus mengem Feeler virdrunner, ech hunn en einfach mol komme gelooss, well war virdru esou eng gestuerwen. Hu mer d'Levelen gepackt? An dat an engen ganz gudde 15 Minutten 3 Levele gemaach. Muss awer och soen hei de leschte Move mat de Stempelen deenen nach Kopfhörer un ze dinn an dat dann déi Schallwellen maachen huet mer gefall. Bei den normal Schallwellen Sou e klenge Dämpfer kann ee se nennen. Déi waren och scho schwiereg. Sou, ech kucke lo, ob ech hei nach iergendswéis kéint fir e bëssen, voilà, wann ech gutt am Zile wier, kéint ech hei nach fräi maachen. Sou, an dann hu mer do mol eng Passage fir déi nächst Kéier, fir eis virun ze deplacéieren an ze beweegen. Kann ich auch do. Voilà, die kann ich auch ausgehen. Dann rechts oder links. Das kann das Team, mein Viewer, so entscheiden. Äh, für den nächsten Keier. Jetzt links, der könnt man so, der könnt man schreiben, da Tisch der Pause. Und ich gebe dann aber nur gute 60 Minuten so. Das war für das Maiden. Wir hatten wirklich viel Level gemäht. Und die Reihenfolge Mécht mer Suergen. Zwee Fënnef an Néngem erwéint gi mir. An wat kënnt dann do nach alles op eis zou? Mee soit, dat ass da fir nächst Kéier. Geet da virun. Ech soen, ech wäert net nokucken. Et war e gudde Méinden Start, dee mer hei haten. An dann hoffen ech, dat dir nach schéi Momenter als Platoon hutt, zemools an der neier Saison. Allez, bis nächst Kéier an tschau tschau!